एकटा घर के काम एते रहे छै आ ऊपर से खेत अकेले देखा पड़िए पहले तऽ खेत नहि जोताइ छलै ने आलू अथी होइ छलै आ आब आलू भऽ गेलै तहन कमाइ लए कहै छै जन तैयो तऽ जन तन नहि मिलै छै एते काम रहैया परेशान भऽ जाइ छै काम आ सभटा चलि जेतै बाहर कभी एक दिन हमे चलि जाइ छै बात तुहे सभके से नहि कोइ बुझत बात आ घर पर तऽ बात सब होते तऽ घर पर कहते फेर नहि कहाँ बनले हँ आ हमरा फेर नहि बनबे के फुर्सते कहाँ छै खनू काम करू खनू काम करू आब कखन हम खेनाइ बनेबै ई काम सब भऽ गेलै आब कनि अल्लूके देखबै छी देख लै छी कनि अल्लू खेत आरमे ई घास आर छै भऽ गेल ई घास आर कनि देख लै छी सागो छै हम घासो आर उखाड़ि लै छियै कनि गायके कुट्टी सानी लगा देबै हँ घर पर कोई नहि रहै छै कामक डर तऽ सभटा चलि जेतै बाध आ बाधोमे बैठल रहै छै हन बाधोमे कहाँ काम करै छै सभटा काम हमरे करऽ पड़ैए हन आब ऊपरसँ जेबै तऽ फेर घर पर खेनाइ बनाउ बर्तन मजू आ फेर फेर जेबै तऽ हम बाध आ कखन खेनाइ बनेबै आ ओसभ ओते घर पर तऽ ओहो सभ नहि खेनाइ बर्तन जे कनि खेनाइ बना ली सभटा काम हमरे करय पड़ैए हम काम करैत करैत हम थाकि जाइ छी एक रत्ती नहि फुर्सत रहैए हमरा कनिको नहि होइ छै हमरा सभके जे हँ कनि काम कऽ दै छियै कखन हम खेनाइ बनेबै कखन बर्तन मजबै गायोके छलै कुट्टी सानी लगबैके टाइम भऽ गेलै हन टाइमो लगेबै अथी कुट्टियो सानी लगेबै लेकिन कोइ नहि बात बुझैवला छै हम तऽ काम करैत करैत थाकि जाइ छी लेकिन कोइ नहि काम करैए हम भरि दिन परेशान भऽ जाइ छी रातिओके नहि चैन होइए सभटा खाली घर पर रहते आ खेनाइ खेते हन आ भगते गाछी एको अथी रहैत रहै छै कनि काम कऽ दियै घर पर कोइ नहि काम केने हेतै हम बुझै छियै पूरा काम ओहिना हेतै पड़ल आ फेर घर पर जेबै तऽ फेर हमरे पूरा काम करऽ पड़त तऽ की भेलै चिड़िया बजबो चलही न आ फेर ई काम सब के करते हन ई घर को छोड़ देला जरना ले ले आवे ला कथी लए जाना जो के काम खाना न बनतै जो के करा अपने जाना उतार के अपन चूल्ही माथ पजारते हम कहलकै तोरा लऽ कऽ अबै लए जल्दी चलही ने जो हम आबै छियौ तब के खेनाइ छै तो सभटा काम हमरे करय पड़तै हन उसभ तऽ उसभ नहि खेनाइ बना सकै छै खाली खेतै हन आ पलंग पर सुतल रहतै जो आ जो ना सबटा खाली खेते सुतल रह कथी भेलो अच्छा जो अच्छा। ठंडा नहीं बनल आ फिर हमरा गेहूँ माल के कुटी सन देवा छै खाली खेते आ पलंग पर सुतल रह छै सभटाके बियाह कऽ दै छै तऽ अपना अपना ससुरामे रहले रहै छै आ सभटा एते रहतै हन आ एकटा काम ताम नहि करतै भरि दिन हम काम करि करि परेशान भऽ जाइ छी आ एक रत्ती नहि छै जे कनि काम कऽ दियै साँझो भऽ गेलै आब जाइ छै कनि घर पर कनि जरना तरना लऽ लै छियै हन आ ताहिके बाद जाइ छियै हन खेनाइ बनेबै तऽ फेर आधार रहि गेलै हन